Ɛyɛ me a megyina ha yi, ahoɔfɛ papapaa dua a medaa me na yam abosome nkron, ɛno nti wɔtena aseɛ sesee yɛn maa me din a yɛfrɛ no Linda D. Yeboah papapaa. Na wobɔ pini mu na abɔ wuram na atiatiatiatia afanu no afanu a, edin na nkurɔfoɔ de nim me no yɛ Fowa papapaa. Me, megye di gye tom sɛ Asante ne panyini. Aane, Asante ne panyini ampa. Wo nso so gye tom sɛ Asante no panyin no. Esiane sɛ yɛhyɛ mmeaemmeaemmeae bebree a Asante ayɛ yieyie asi hɔ a, me nua, Asante ne okokuroko no ampa. Na menkyere ho nka no bebree no, mede mo aba ekuro bi a yɛfrɛ no Lake Bosomtwe. Mo ara monhwɛ. Hwan na ɛbɛto ɔsɛ Asante yɛ panyini Asante ne wo kokoroko Asante ne ahuntahun ampa Enti me nua hyɛ wei nyina obi nkyerɛ wo tadeɛ yi Sɛ Asante ne panyini Me nkyɛle ho no yɛbɛbɔ apiri mpanifoɔ a wɔn wɔ kuro dua mu ha na yɛbusabusabusabusabusɛ wɔn nsɛnsɛm bi agye amaneɛ ne amammerɛ a ɛnam so maa saa nsutadeɛ kɛseɛ wei bɛdaa ha Anyɛ saa a me nte aseɛ. Wo nso wo nte ase ɛsiane sɛ yɛgye Asante pan di paa ɛno nti yɛmmɔ nwura mu ɛ na yɛnkɔ tie amammerɛ ne amaneɛ ɛkwan yɛ faa so a tadeɛ ɛbɛtɔ wo kakraka ma nnipa bu fa so ɛbɛhyɛ bi mu ne m'akyi ɛdin no nyinaa yɛ Linda di yɛ ho papa paa pia na wobɔ wura mu tietie afɛnu afɛnu a ɛdin nso wode bɛhu me ankasa ankasa paa ɛne foo a papa paa Wate aseɛ ɛɛm me nua fɛɛfɛ na wo din de sɛn? Mpakyɛ frɛ ma Isaac. Mepakyɛ kasa din. Mpakyɛ frɛ ma Isaac. Sɛ wate din o ɛyɛ asante din o. Yoo na anwummerɛ me bɔ piniwa na ɛnyɛ bɔne. Mepɛ sɛ mema atiefoɔ hunu saa abakɔsɛm a ɛwɔ Kurodua mu a na me nkyɛre ho na bisa sɛ hwan kora ne Akora Dompe? Akora Bɔmpe no ɛyɛ bɔfoɔ bi a ɔbɛma yɛnya nsuo din Lake Bosomotwe. Wow. Na me metietie mu nso na sɛ mɛbɔ apiro kakra no kraman bi na na ɔdi n'akyi no nso ɔkora kraman no ase. Abrabɔ mpɛ no na ɛne kraman bi a na ɔne no nante saa kraman nso ne yɛfrɛ no daakye. Hai! Papapaa! Daakye yɛwɔ asantim ware aseɛ. Kyɛn me wowɔ ahyɛ akwan yi fa. Aha, mesɛ busa deɛ ɛtɔ so bio. Na yɛsɛ sɛ wotu wo ne hyɛ akyirikyiri bɛnkyɛne dua kɛseɛ bi si. nsuo mu hɔ. Dua no a ɛsi hɔ no, ɛsi nsuo no mu nyisaa. Ɛnyɛ mfeɛ 384 years. Wose? Dua no ɛnyɛ mfeɛ 384 years. Wow! 384 years. Ɛne dua no so feet no, baabi ɛsi ne feet no, ɛyɛ 28 feet. Jesus Christ! 348 years. Na ne feet no ankasa no, ne feet no te 28 feet. Ha! Asante ne panyin ampa. Asante, yɛwɔ adzoye. Ɔtse kɔkɔɔ soɔ, ɔpem soɔ nana. Woyɛ bɛma kokodurufo a, wonsi nsuom ansa na waham. Ɛno nti, wo mpasua so no bi na yɛgyina no o. W'amammerɛ ne w'amanneɛ no na yɛwurawura mu a yɛreba no. Enti nana, Piaw! Ɛyɛ dɛn koraa na nsuo yi, yɛfrɛ no saa Legbosomtwe? Na adeɛ nti a ɛma yɛfrɛ saa nsuo yi din Legbosomtwe no, na yɛ bɔfoɔ bi a wodi nka busam sɛ edin no, ama meka sɛ akokora bɔmpene. Bɔfoɔ no, na ɔfiri Kokofu Asanman. Na ɛsiane sɛ tete no, na ɛ adwuma no yɛ afuom ne sɛ bia wobɛkɔ wobɛkɔ nwuma wakɔyi nam nti saa no bɔfoɔ no ɛfiri kokofo asaman forest no mu a ɛne bɛpie sa nsuo yi dabi tititi woka bi wosi wobɛkɔ nwura mu akɔyɛ dɛn wobɛkɔ nwura mu no ade sɛ wokɔyi nam anaasɛ wokɔdɔ wokɔ afuo yɛnom deede nti ɛnam no ɛne yɛn nɛ no ɛne yɛn nɛ adware ahoɔfɛfo no so wɔsoma me a nti no bɔfoɔ no ɛbaeɛ no, ɔne ne kraman daakye awia mu rekɔ nwura mu. Ɛsiane sɛ na ɔkɔpɛ biribi kakra no ne ne yere ne ne mma bɛdi no. Na wɔkɔ nwura mu no, wɔn kɔ yeraeɛ ɛwɔ nwura mu wɔ three days. Nti wɔfɔn ne ne kraman daakye awia mu ho ɛpɛ kwan bi so sɛ wɔn bɛfa so ɛde ɛbɛ fie. Wɔ no, ɔbɔfoɔ no ne ne kraman no ɛkɔ nwura mu kɔpɛ nam aba abɛdi nti ɛyɛ da bɔne no wɔn zerae. Ɛwɔ nwura mu wɔ three days. Wɔn akyiri nyinaa nso ɛzerae. Ɛti na wɔn pɛ kwan de bɛbɛ fie. So wasoma me? Nti ɔmo hwehwɛ kwan na ɛna ɔmo hyia bɔ bi bɛka nbrɔfo sɛ antere bɔ ayɛ bɛka ɔtwe. Ɔtwe. Nti bɔfo no etu ɔtwe no tuo. Nti ɔtwe no ɛnwo bɔfo no anim hɔ a. Nti ɛma ɔtwe no mogya no ɛsosɔ gu fam kakra. Bɔfo no nso edi ɔtwe no mogya no akyi nkakra nkakra sɛ bepie sɛ nsoe. Ɛna sɛ nsoe kɛseɛ a ɛsɛ swimming pool. a na ɔtwe no gyina no ano mfi mogya ba nti ɔtwe no gyina no ano mfi mogya ba no kyɛ so ɛyɛ tiefoɔ asɛm nti nyɛ ma home ka awɔsen koraa gu me amafo wa papa bi meyɛ mpa atɔ ba ha ɛsiane sɛ asante yɛ ne panyini ampa toa so ma no ntobɔfoɔ no bɔɔ twene tuo no a ɔhuu sɛ nsuo yɛ dɔ ketewa bi sɛ swimming pool a ɔtwe gyina no no ɔtwe ne hwene firi ɔtwe ne hwene efiri mogya ɛba no bɔfoɔ nsɛ su tu ɔtwe ne bio to su tu ɔtwe no ɔtwe no ɛnwu bɔfoɔ no ɛtwe no ehuri no to nsuo no bɔfoɔ no bɛn nsuo no na ɔbɛn nsuo no ɔbɛhu sɛ ɔtwe ne ni nsuo no mu to ohun sɛ ɔtwe ne ni nsuo no mu bɔfoɔ no sesa adeɛ a ɛne abɔmabɔ otuo Ɛwɔ m'anim ha yi ara manhu yi deɛ. Nsuo bɛdi nsu bosom, na nsuo no, n'aho mmoa.

Asante ne panyin ampa. Asante, yɛ wɔ asoɔkye. Sɛ wawu, ɛsɛ biribiara nkɔka papa ɛne Greville. Sɛ yɛammɔ ampini saa kuroduo yi mu a, ɛbɛyɛ dɛn na wo ne me yɛahunu amammerɛ ne amanneɛ? Sɛ wawu. Na mese ahu sɛ obi ani ye, na saa nsu no yɛ ankasa no, ɛyɛ hwan dea? Otumfoɔ a ɔte kɔkɔɔ soɔ, ɔne nsuo he ɛwɔ no. Piaw!
Otumfoɔ Osei Tutu aba bio, ɔte kɔkɔɔ soɔ, ɔpem soɔ, gye wo ti mu. Toa so ma me.
Ɛna saa he nsuo he no ɛwɔ no. Nti no, obi aba a, ne sɛ ɔbɛhwɛ saa nsuo he a. Esiane sɛ mmorɔfo no tumi bam sɛ yɛbɛhwɛ nsowee no nti, mmoa mutumi bu sɛ sɛ nsowee no ɛneɛ hwan hwan nsuo no ho adea. Nsuo no ankasa mmom deɛ ɛyɛ ne deɛ yɛ otumfoɔ no. Ɔsɛe tutu aba bio ɛna nsowee no ɛyɛ ne dea. Ba ɛnam sɛ bɔfoɔ no a ɔbɛ discover sɛ nsowee no ɔfiri kokofoɔ asaman nti no, yɛbɛyɛ biribiara biribiara no ɛwɔ otumfoɔ di deɛ ɔtumfoɔ te kɔkɔɔ soɔ ne nsɛm sɛsi a sɛ biribi ebi a biribi si nsuo yi ho na sɛ ɔsɛ yɛyɛ nsuo no yɛ a ne nyinaa ɛwɔ ɔtumfoɔ ɔte kɔkɔɔ soɔ ɛwɔ ne ho sɛ wahu meka kyerɛw sɛ asante yɛwɔ azoo yɛ ampa ebia na na meka no sɛ woamfolo me a ɛbɛsi dɛ woahu amammerɛ ne amane tie me na si neɛ meyɛ no ne pushi na bɛn me gyeɛ gua tena so Na mefua wa papapaa. Mede amammerɛ ne amanneɛ bɛdɔ mo asukɔ na mɛbɛkyia agu mo sɛ ntɛtɛ no ahuhuo akɔ baabia. Aha, mɛsan abisa wo bio mu o, na Pokofu, Asaman Pokofu yi he, ne din koraa de sɛn? Ne din no de Nana Obiri Yaboa. Wow!
Me na megyina hɔ yi o, ɛyɛ me ara o. Obiri Yaboa. Aha! Enti na yɛ boafoɔ yɛ din papa paa a yɛde fira wo wiem de pie yɛ no, ɛno nti ayɛ sɛ nsoroma. Wofa di wei to wo so a, womfae bi mfra wo. Asante, yɛ wɔ azɔn yi mu, yɛ wɔ azɔn yi mu ampa. Aa me nua, wei deɛ yɛnkyɛre ho no, mɛgyae ama woakɔ, na da foforɔ no, yɛbɛsan ato yɛn nsa asan afrɛ wo, na yɛasan adɔ mo asukɔ, asan ahunu nea ɛkeka ho. Wei, ɛyɛ anianie o! Ɛyɛ ani ani nti ngyae me follow follow me aa na abɛte mu nsɛm yie obi hɔ a abakɔsɛm koraa ɔno koraa ɔmpɛ afei na abakɔsɛm no aba nti me nua bɛɛma medaase medaase.